wetin dey happen my people welcome back to niger gist central your number one place for correct entertainment tori o ah Today gist hot like fire o oh. as we get Burna Boy family clarification. Uh-huh. Two baba open mouth talk about im pikin. And then Regina Daniels dey chop life for London after all the online wahala. abeg before we start make una grab una popcorn and drink and wait for the ogbonge story. my people o earlier this week internet catch fire with ma one rumour wey talk say burna boy don sack im mama huh? mama bose ogulu as im manager like what But hold on o, Jehovah Nissi, una sabi her, Nissi, she be musician, Burna Boy sista, don come out sharpaly to shut down di gist. She tok say di story na fake news, say nobody sack anybody o. According to her, Mama Burna still dey run tins well-well and im no comot her for her position o. Ah mama wey no dey carry pikin joke, pikin wey no dey carry mama joke? Where the gist dey come from? Abi na allegedly? We no know o. Hmm. So, Nisi even para small say bloggers dey always cook up story just to trend She tok say anybody wey know dia family understand dia family say dem dey work togeda like engine. You know as engine connect diffren diffren parts all to make one work dey go ahead. So na so dia family dey say dem no get wahala there. Mama Ogulu still be di manager. So for those wey spread rumour say Burna Boy and im mama get wahala, Nisi say make una rest, everywhere everything dey normal, na fake news una hear, make una no dey dey fear, mama Burna Boy still dey control Burna Boy business like usual, abeg make una dey spread good news, make we dive into another story. The second gist sweet and e come dey interesting on top. Legendary musician una sabi am our two baba the only baba don open up about him first son oh Nino. According to two baba him first son him pikin no too send to follow him footstep for music o nino get him own own dream and music no dey inside the matter no be because i sing my pikin go come sing two baba talk say as father him no dey force any of him pikin any of him children to do wetin dem no wan do ah better papa better father of good children Him just dey guide dem make dem fit choose road wey go favour their future. He even yarn say anytime he look him pikin ambitions, he dey proud because the boy get him own mind. Hey! See pikin, see papa. So, if you dey expect mini two baba, you know say him resemble him papa too much. So, pipu go con think say he go con dey sing like papa. He no dey sing like him papa oh! If you dey expect sey make im come dey do music, make im come enter music industry soon e go dey from another pikin oh, no be im im oh. See wetin Facebook pipu dey talk. How some pipu say e dey nice. Some pipu say de con dey hug am. Some pipu talk sey ha! dis thing sweet sha, very good, quite interesting. De con dey give am so many emojis you know. Yes, in dis life no be because we don sing, no be because we don be doctor, no be because we don be teacher, we don be one profession or the other, we go con force our children to do am when their mind no dey dere. So, with dis one gist, make we dive into the last gist for the night. last last we land for regina daniels domot o na her matter we dey so after all the online dragging and family drama wey surrounded nwoko's household recently na im regina daniel don waka go cool her head for london you know london uk she dey london dey enjoy herself she dey enjoy wear fine cloth flex clues and show fans say nothing fit shake her mood omo odogwu wine na odogwu wine be this okeke wine na igbo people dey call am. Pipu talk sey dis vacation na her own way to take relax from all the noise. Pipu con dey pity her. E be like sey noise don too much for the girl body. E con dey talk. So many pipu con dey talk, con dey show. As de show herself, she con show herself for Louis Vuitton shopping mall. You know, as she dey shop na, you know Louis Vuitton na LV, normal LV. So whether vacation or soft life oh One thing sure, Regina Daniels no dey allow online wahala spoil her shine. Hmm. Some netizens say she dey chop her savings o. Dem say na the last money wey she get na im she dey chop so. Hmm. So na the correct tori we bring for you o. Some say if she finish dis money, she go come back, everything go finish. Some say if na when um Ned Nwoko dey, dey go just she go just need to make small call dey go just wire her account with plenty money plenty people don dey talk dey say make dem leave the small lady make she enjoy her life you know for this life make you know who dey advice you make you know who you dey collect advice from My dear, if you get papa wey the papa no dey give you better advice, omo shift comot from dere go find who go give you better advice for dis life oh. Dis life no get two duplicate oh. As you dey collect better wrong wrong advice, na so you go dey correct collect collect for head for your own. So las las oh, if you con be person wey be sey you think sey dis world sey you and person dey competition, my dear Fefefew few Fafafar fowl For this life the only competition wey you get na yourself na your own self Wetin you go dey try to dey better is I go better pass the person wey I be yesterday I no go remain like I was yesterday If I get one shoe today, tomorrow I go add a pair of shoe. If I get a pair, tomorrow I go add two pairs. For my own self, for my own good. No be for wetin pipu go talk. Make you no go follow pipu con put hand wetin you no go fit come out from. So, na so we end our tori today. Una as we yarn before, Burna Boy family don settle rumour. talk say e no sack him mama e just be say na family matter and people too dey give fake news make e no dey mind dem two baba don carry him own come talk say for him pikin dream e talk say him pikin dream him pikin wan become doctor e no wan become musician like am and him dey support everything wey him pikin dey support because him dey look him pikin from the side and be like ah this guy is really doing well Last last na Regina Daniel wey dey London dey chillax. Abeg o make una tell me which of dis stories wey shock una pass? Drop your comment, like the video and subscribe to Naija Gist Central for more updates. See you in the next video.